Oh diatu kitai betemu baru endur aku nampung cherita Bujang Lembau tu ba tusun ti ke empat puluh lima. Nya alai ba tusun tu kita deka Berengkah ninga ka pemindah penurun sida iya ari rumah Damu di Batang Kanyau ba Beran Dusa mansang ngagai Batang Mekam ngagai menua Ngau Padan dia. Nya alai nama deh sida pan lalu bejalai ngejang ka rumah tadi nitih ka bujang lembau. Nyadi sida bukai. Enda enda nemu kuing menua nuju Batang Mekam. Sida iya dibai Bujang Lembau mansa tauka nengah temawai Sungai Senggang. Iya nya temuda ke alai enggau padan tu nangkap lalu naban ke iya suba. Nya agi ngan kita. Maya nya iya nyalai nya. Ari nya sida iya nyidi bejalai enggau padan tu ngagai menua Eken. Nyadi pemayuh tubuh ke enggau kin ka bisi lima puluh iku nyalai ngejang sida iya ari temuda Sungai Senggang nya tadi dia sida lalu masuk ke dalam kampung. Enda lama bejalai deh nya dia sida manggai kediri nya tadi ngagai Tinting, dia sida sebuat ngetu. Ari maya nya kira iya baru muchuk raras. Iya muchuk raras nya ni maya matahari nya ku kita. Iya muchuk raras ku orang kira iya ti jam ti ditu pukul sepuluh meh napi iya ku iya. Au. Nya alai. Nyau datai dia tadi sida iya perlu ngetu enda baik ujar Lembau. Ari maya nya nya meh panas yang baru niki. Lebuh ke ngetu nya tadi dia sida meda tudah agi cendan nyu seseput nitih ke ari belakang. Pama nya balu baru bedau bedau nya penyauh menua nya tadi. Akai Gaigat nyuasai kerekap pot nyawa tu, ku iya. Amat tenyau deh dinga seput udah tuai. Lalu nuduk kediri kena iya nyandih ba bandir kayu. Lalu peguai ga iya muka kandi ngulihka pinang. Nyadi orang bukai ntadi. Nya begau ketawa ninga iya madah kediri nya ka put, ku iya. Lu ning kita tang alai ke bukai, ku iya nimbal sida iya tadi. Meda sida nya, nya begau ketawa ke iya. Ukai nya deka utai nya da ku tu dah. Tang menyuka alu put nemu kita, ku iya nganu sida iya. Enda deh bejaku tang nya entu, ku saut sida iya. Tang madah diri ka put. Ni nya kami nemu, ku sida nya mun aki Chendan jelibuh nyengka Deoy. Nyadi lebuh beratika aki Chendan sereta enggau sida ke tuai-tuai agi entadi, nyau bisi endar berupai lelak dipeda iya diak Ujal Embau lalu berasai Sino. Iya lalu ngulih ke batu ratai pemandai jalai pengelempung tulang. Dambi iya ke batu ribut kena berunyut tegar nyingkang. Iya perlu ngunsut ke ubat nya ba semua sida, semina anak iya dua iku aja enda diunsut ke iya laban seduai nya endang udah diberi iya ari asal lebuh seduai ke agi mit menya endang udah ditibak ke iya ba patung ba tubuh seduai iya. Nya udah kedunsut ke uban nya tadi dia sida tang asai diri tu nyau naka iya pengempul empung tubuh. Ada ke kalau panjung aki cendan nemu duai jelibuh nya tadi nyepi diri empu penyu asai ke baru berangkat bujang, kenu iya. Pei tu baru iya ila. Ni utai ke enda ulih laban enti tulang enggau sai tu. Anang gei batang makam indah tisi langit nek. Asai ke ulih gagai ti utai asai tu. Pia ku iya dia nya meh iya tadi nyu dengedar diri iya dia. Naka pengeransing ati iya gaga udah nyepi diri nyen. Naka penyamai-nyamai ngelumpong tulang udah ke nunsut buja lemau enggau ubat tiga macham tadi. Nyadi sida bukai pan pia ga sama gaga ati. Sida nyepi diri nya nyau lantang seput ke naka iya lalu tubuh pan berasai lempung. Kira sebatang rukung meh sida nyudah ngetu ba tinting nya tadi nya baru sida mupuk bejalai baru nitih ke Bunyah Lemau. Nya utai bejalai mih sida dia kenu ku cherita weh. Sepi kenu utai. Kenyau bewur-wur asai pending. Asai ke terjun ari puchut tapang. Sepi sida iya nya empa pengelaju sida ke bejalai tadi penegar sida iya. Sungai enti agi ke buka enam buka tujuh ooh depedechuk sida magang nya. Dibuh nurun kai kian di meraka sungai nya. turut nama nya tadi nyawa penadai berasai lapar enda berasai bejalai nyepi nyu menggai gaban tinting siti enda lama bejalai nyepi nyu meraka ulu sungai siti kira ari tengan ngalih dia sida rembus ba bukit sigi ke tinggi bendar nyadi tegong seduai kilat enda udah ngelala menua nya dia tang sida bukai enda nemu. Dini di umur sidai kala rembus ba menua nya? Ti iya pejalai tulang mensia sengapa engka enda datai pengelima enam hari ba menua nya ari rumah sida iya. Bejalai kenu sida niki bukit nya berari enda berasai sepi sida dia sida perlu manggai ba tuchung. Peda kenu menua iya ke ulih tinjau magang ari nya tadi ukai memain. Menua. Dia sida perlu netu nya alai Bujang Lemau lalu bejaku enggau sida iya lebuh ngetu nya tadi. Nyadi kitai sebuat ngetu ba bukit tu dulu lalu bemalam ditu iya ke malam tu pegila kitai mindah baru endai ibuh ngetu bangang beruman kitai ngaika kelalu lelak pia ku iya. Apo ati ku diau ba menua ensai tau Igat? Nadai nemu tinduk ba utai ngenyelap tu. Tama mega ti kitai nyau bebaring hari tu nya. Engka te nadai temu rempang tulang ke baruh kin. Ku aki Chendan nimbal Buja Lembau. Enda ayak. Anang irau deh bisi rumah endur kitai bemalam ditu lagi. Ku Ujar Lemau. Nama rumah? Nadai nemu utai bisi rumah aku ditu. Nama nyin nyu batu mun megang nyu bekedugau dep eda, ku Ake Cendang ke agi betimbang Ujar Lemau. Aaa uji uji deh, uji pedam nama nya pejamka mega mata kita. Enti aku udah ngasuh kita menjelak lagi, nya baru kita menjelak, ku Beja Lemau sida lalu mejam ke mata sida iya anu deh nya. Ha. Jelak ke magang mita kita, ku Beja Lemau nganu sida. Dia meh sida nyau menjelak wai. Dia sida nyu nyepi diri bediri ba tengah laman rumah orang neh. Ka rumah limas. Nadai utai enda ngemesai-mesai nya lalu ngemanah-manah nya mega. Nya meh sida nyom baka bengap enggau beterangap beratika utai dia tak chukup iya pemanah. Batu ke dipeda sida bekedugau tadi nyu nadai ayan agi. Utai nya bebali nyadi kebun bungai ngelingi rumah. Nya ngetudah ke jenan kitai wai jeli buah nya. Sebuti kena luput ga meda utai bangat nya lai nepeda iya nya manah udah. Udah nya baru ujar lembau bejaku baru ke utai ke nyadi dia ngagai semua sida iya. Nya alai kitai mayuh. Tu mah iya bapa rumah enggau menua aku. Nyadi bukit ika bandur kitai ke bediri tu benama Kelibun Ambun. Mayuh menua ulih timpai kitai ari rumah aku tu. Menua ke deka dituju kitai nyi nya dia ngilah utai ke nyu buram-buram nyi. Kira dua hari ida mah kitai bejalai ari tu baru kitai manggai kediri ba menua orang din. Nyadi kitai enda ibuh berumban ngetu ditu dulu ngambika kita nemu menua endur aku diau. Nyadi bukit tu ba tengah-tengah menua Pulau Borneo ngenyauh nya kulu. Ngenyauh nya ke kili kin. Nyalai nyamai aku ditu ngemata aku utai. Enti nyema bisi penusah. Nama-nama kini iya ke beguna ke aku? Aku ulih nemu pia ke Uja Lemau nyerita ngagai sida serumah iya ke ngawi dia. Haa nama agi dah selama lemai nya sida aki Cendan wei sa Nyelipan, sa Ujai, sa Jeti, sa Damat, Ngura bukai. Bujang-bujang berani ke bukai nyunggai pulai-pulai ari tayu Uja Lemau neh. Laban agi rindu ati bayam pemanah menua ke dipeda ari tujung bukit nya nat tadi. Pia ga rampa menua ke dia ngelingi rumah nya. Sida iya bayam pemanah mata panas lebuh iya nengelam kediri ke tasik. Nyadi nyau ninga nyawa orang umai makai nya baru sida iya mulai kediri ari tanjung. Nyadi diatu. Kitai ngelengkap sida Bujang Lemau ke ngetu enda lama bemalam ba rumah iya ba Tuchong Bukit, Kelibun Ambon. Kitai ngenang penyelai utai ke nyadi di Batang Kanyau. Udah bekau sida ika nurun ngagai Batang Mekam pagi tadi. Nyadi ari siti ku jerita, tumu sida ari rumah Meringai dua iku. Bisi nurun ngambi manang ngagai rumah damu ba emperan dusa. Nyadi rumah meringai tu jauh dili ari ili nama nya tadi emperan dusa rumah sida nya. Jalai bekayuh meh seduai nya tadi ngulu kai belama lama lama. Datai ba menua Damu ti baka diatu nya Sungai Piang nya dia alai emperan dusa nya tadi. Dia seduai iya kelalu mudik ngulu ke sungai nya. Bekayuh kenu seduai iya sepi ka enggai ira ti datai ba penai rumah Damu nya tadi. Ari penyu tinggi endar nyau tengah ari nampun tang seduai iya lalu enda datai. Nama tu enggau nyelai endar? Jauh amat rumah sida tu. Pia ku iya keluan. Entah enda nemu. Meda selama tu kira ke nadai gentu bangai jauh ari nanga sungai tu. Asai ke dinga pokok manuk, pia ku saut tudah ke ngemudi. Enda patut tuai tu nyung rebus ari penai sida iya, ku Putap. Iya ke geluan nya tadi ke seruai sama nama nya Biakung wan diri. Nya nama menua tu te lain laras pia aku utai nyo kampung wang magang ngulu kai tu. Nai kada nya betul sungai tunggal iya ke dipasuk tu atu. Pia ku siku ke dikemudi nanya enda. Tu sigi, Sungai Biang meto nujung ke emperan rusa rumah damu. Enda patut mata ku enda ngelala. Ti siku tu enda ngelala siku ka ngelala tua pia ko iya nya nyau tadi nimbal kaban iya nya dia seduai iya lalu ngetu bekayoh. Seduai kelalu berati gaya menua nya dia. Dia bisi kada nguluka menua nujung Berang Dusa ba Sungai Piang tu deh enggau. Ku iya ke ngemudi iya tadi. Nanya iya ke ngeluan, bisi eh Tang nya agi lama, lama tu nya udah agi kelia. Baru tau enggau orang nindah suba aku bisi da baik sida pai begiga ngagai menua tu, ku iya nyaut. Bah, uji kingat kadi menua tu ditu. Amat emperan dosa tu tau ke ukai ti ni? Ku siku nya tadi lalu nanya iya. Iya ti ngeluan nya tadi pan lalu maut luan perau iya ke tebing dia iya nya nguji ka merati ka menua nya dia seduai lalu nyangkai ke diri ba kerangan dah ngetu dia. Ti enda salah ku enggau tua tu udah jauh tu. Ngulu ke Sungai Piang, Perang Dusa. Peda diari diatu dinyu ngalih tu, nyu jauh meh ngalih tu. Selama tu enti kitai mudik, enda iya bangah tak ngelama tu ari nanga sungai tu endur kitai udah datai ba penai sida iya. Manah tu uji tuan mulai diri kilik baru. Pia ku inya tadi. Dia seduai perlu narit perau seduai iya baru. Muing keluan berau seduai iya sereta alu undur undur ke ili baru. Bekayuh ga seduai angi ili kai nyambai ari ari berandau enda ngetu ngetu enggau pangan diri. Mayuh macham utai da kenang uju uju enda berasai sepe tenyu rembus kenu ba nanga nama nya sungai piang peran busa nya tadi. Nai. Amat nyelai te tu enggau nama lu tingu nyi batang kanyau tu dah. Kati ketua anak ti ngat ke diri nya. Udah ngelebus rumah sedaya damu pia ku iya ke ngemudi. Apu. Amat nyelai utai tu kena nama salah sungai dipasuk tua. Engka tu nyu sungai bukai tu pelaba ku. Ku iya ke ngeluan Nyaut ku enggau iya ke ngemudi tadi. Bah, kini tudah. Jujung mati diri ini ayu iya ke tabin nya ila. Kada ninga bala sebalat nya dia. Pia ku tudah ke ngemudi. Ndai nadai nemu enggau ga. Nadai kala umur tu bangat dek kedua endang tu asai tu. Sungai tu nanga tu ndai sigi. Sungai Piang tu ke dikena kitai mudik kulu ngagai rumah iya da mung orang Berang Dusa. Ukai sungai bukai tu sepi aku. Peda deh nya nya nya nya madang kayu enggau seberai nyin enggau seberai tu. Enda kenanga Sungai Piang Berang Dusa nya. Ari ulu madang buluh madang kayu nya madang ping nya. Enda pia ku nuan? ku siku nya naya tu. Amat ka neh. Pia mu tu. Tau pia mudip baru tu aram. Njimat ka tuan agi. Enggai ketua ta ilap baru. Enda tepeda ka penai sida iya damu. Pia ku seduai iya, berunding ka baum baru nikal mudik kulu. Nya meh, tak ingat ketuan manah agi tebing sungai lubuk enggau menua ke depansa. Giga ga tua tu bangat beli dipetawa ku orang. Masuk menua ditu enda ga temu, iya temu ga menua tu. Ukai tu bangat menua kena kala ditujah. Inan Sengkilo dek ku iya ke meniga empat selabit ba menua tu ku iya keluan ga nyau amat ku dek nyunggal aku muti kenda bini nda rumah sida iya damu enti indu. Ukai ka menua tiga iku udah nyadi nengah aku ba rumah sida nya. Pia aku enggau ari nyawa. Seduai apan sama ketawa. Geli ati da berunding ke utai ke disebut seduai nya tadi ngenang pengawa seduai ke ngelama tau meh nya enggau orang di menua nya. Udah nya baru seduai bekayuh mudik ngulu ke Sungai Piang nuju emperan rusa nya tadi. Nyadi ari maya nya tadi nyau. Deka muchur aras. Dia deh senai tu. Lalu ngambi genuk iya. Ka mensa nyawa kai. Datai iya deh penai sida. Dia iya lalu merebuk ke genuk. Udah nya iya lalu niki ke tebing. Benung iya ke niki ke tebing nya tadi, dia iya berening ke ili lalu tepeda ke orang dua iku bekayuh. datai hari lei. Senai belalu bediri tetegir ba jalai penai nya tadi. Iya lalu enda nyamai ati iya. Dia iya lalu belanda belandai uhh nama iya belalai ngagai pun buluh hari lei penai sida nya tadi. Ari nya baru senai beratika orang dua iku ke payuh nya tadi. Nyau ke lama-lama dia semai lalu ngelala seduai nya orang ari rumah Meringai dili din. Iya meh seduai nya tadi bas nentang penai sida semai dia iya nya iya keluar endur jako ta asai ke ba tu endur penai rumah sida iya dah munggal ti enda salah aku nya nyinyit pun bawang nyin betul-betul ba seberai penai sida iya. Nepiak ku dih, ku orang nya. Iya ti ngemudi nya pan lalu beratika pun bawang nya tadi. Apu amat ga nah, ku iya nyaut. Bah, ti pun bawang nya amat seberai penai sida iya bah. Ni pengkalan sida nadai dengah, nadai dipeda dah. Nyu repa, nyu babas magang. Pia ko iya nya nyauan unggal inya tadi. Dia ke ngemudi inya. Seduai apan lalu ngetu dia. Enda. Uji dia bepegai ba ujung papung batang nya tadi. Ko iya ke ngemudi inya bejaku ngasuh ke luan. Dia senai ke belalai ba pun buluh nya tadi. Nyau geli ati berunding ka jaku seduai nya tadi. Nyadi utai ti ujung papung batang endur arai ke ba luan bepegai nya tadi. Endang kemudi perau sida demu serumah. Nya peda seduai iya baka lumpung batang perau nya tadi. Seduai dua iku nya pelalu bejaku enggau pangan diri baru nguji deka beratika utai ba nya tadi. Laban seduai iya endang ngasaika tanah muak ari seberai sungai nya tadi endang sebaka enggau iya ke seberai penai sida Damu ngelama tu. Nyau ke pepuas nai ke beratika seduai iya tadi dia senai nyau tingat ke utai ke udah dasuh Bujang Lembau kereja iya tungkah sida ke nurun ngagai Batang Mekam dulu agi ari nya. Nya alai senai endang ngelala seduai dua iya iku nya tadi. Nemu nama seduai iya mega laban seduai iya endang selalu dipeda iya datai ngagai rumah sida ngelama tu. Senai lalu ngemansutka diri ari pun buluh kala iya belalai. Dia iya lalu ngangau ari tebing. Nai nama pengawa seduai dia di Ajan lalu enda niki? Kapa bangat bepegai ba perau nya? Niki mah ti deka nemuai ku Senai. Ninga nyawa Senai nya tadi dia seduai nya lalu tekenyit bendar. Malik seduai ngagai tunga nyawa nya dia seduai meda Senai tetegi bediri ba tebing. Nyau udah nya baru seduai iya meda utai ti bebali ba endur nya tadi. Utai ke dikumbai seduai iya batang tadi alai ajan bepegai nyau nyadi kemudi perau. Penai sida damu pen nyu ayan baka selama. Apo nya lain ai menua kita ditu ai, ku ajan madahka senang. Nai. Nyelai baka ni nya. Nadai ko nemu utai bisi nyelai deh, ku Senai nyaut iya. Nyadi ati kemudi tadi nya endang lalu bedau bejaku tudah tuai. Nyelai meh. Enda ko nemu madah tang nyelai. Nyelai meh, ku iya nyaut Senai baru. Seduai iya pun lalu nanchang tali perau udah nya baru seduai iya nitih niki tebing. Arang meh nyereta aku niki ku Senai. Nyalai sida tiga lalu sama bejalai. Lebuh ke bejalai nya tadi dia Ajan enggau pangan iya nya agi mengkang alit ati berundingka penyelai utai ke diasai ke seduai lebuh nya. Aaa enda berasai alai sida perlu datai derumah peda kenu rumah tak puan sunyi nadai tentu mayuh mensia semina bisi siku dua aja orang ke tetuai orang ke lelaki bisi ayan sebelah ruai mayuh agi nembiak mit enggau sida ke indu lebuh meda ajan enggau pangan nya tadi. Dia sida kayan beruai pah lalu beterauah ngasuh seruai dua-dua tang seruai iya madah kediri nya lalu deka napatka ruai sida senai. Datai ba ruai sida senai tadi seduai iya pan lalu diduduk lalu nudukka diri dia senai pah lalu tama ke bilik nyadi orang bukai iya ke bisi ayan di ruai nya tadi lalu ngulu seduai iya kiya. Nyau masa pengelama dia semai tu lalu pansut ke ruai mai sarang pinang sarang insap sida yak perlu berandau nyu ke puas ke berandau nyu tadi nai pa lalu bejaku nanya ke pejalai seduai. Nyadi tu bah uhh beketu ga wai jan laban aku tu nadai orang ka lelaki deh nanya ka berita hari seduai nya alai ka kena nyun diri empu ga ukai ga seduai nya salah nemuai ke tu tang engka seduai tu bisi utai dep peguai ka datai ke tu pia ku senai nanya seduai iya amat nya wai ku jan kenuai tu. Endar amat beguai endar. Ini ayu awak dah. Balat endar nya tabin diri dia. Nyu begau kami serumah demalam. Ku mai kami alu nyau. Peda enda ga agi ke idup. Nyalai ke nuai alu dasuh orang tu tadi bepadah. Ka ngambi manang charan. Enti andai mindah pia ko Ajan nusi pejalai seduai iya. Ngantai iya mindah pelaba aku engka bisi iya dia, pia ku sida serumah madah Kajan. Nyelai sida perlu ngasuh anak mit madah ke manang charan. Lebuh ke nganti orang madah ke manang charan iya tadi, dia Ajan lalu nanya ke nama kebuah rumah sida di emperan busa nya tenyukuang tak sunyi menua dia nadai orang. Iya meh bandu enda wai aja laki kami ditu nya mayuh agi nya. Nyau mindah ngagai Batang Mekam semina siku dua sida ke agi rumpas tu tinggal, ku Senai madah ka Jan. Pia, ku Jan, patut meh rumah kita tu penyu sunyi nadai orang. Ba, ni maya sida nya mulai kediri dah, ku iya. Engka iya enda iya nyengala lama pelaba tu pansut anak bulan baru nya ila ka datai sida ida ku senai um manang charan ka padah ka nembiak ka dek penyu datai ka ajan lalu ngusi pejalai diri ngagai manang nya nya lah iya perlu madah ka diri ka ga enggau. Laban ini ayok ke tabin nya tadi ukai orang bukai ke nya enggau iya no tanah Tungal iya empu. Ajun lalu madah diri deka angkat laban nyau mas iya pun lama ga nyau enda ulih rindang agi ke pia ku iya nya alai senai tu pan enda ga ngetan ke iya laban enggai nyadi ngetan ke lama iya pengawa ba ke nya ngambi Manang da laban nemu seruai nya endang berumban lalu ukai nemu ai lantang. Nya alai sida tiga perlu mupuk. Iya meh sida tiga udah ngejangka penai sida damu nya tadi malik baru ke belakang. Peda menua dia nya bebalik baru nyadi babas nyadi kampung. Nadai agi dipeda. Nya alai lengkaka pengawa seduai ke ngambi manang chara nya tadi. Kitai lalu ngenang sang Bujang Lembau ke mansang ngagai menua di Batang Mekam. Nya alai ari siti sida palu debai Bujang Lembau mupuk baru napatka menua orang di Batang Mekam. Nya meh bala ke nitihka iya nya tadi. Semuti kena manjung ke kalau nyepi utai nadai enda nyamai-nyamai nya bejalai nitihka Bujang Lembau. Asai-asai sepi sida. Sebuti kena kerebai asai sepi sida lebuh ke bejalai nya. Amat asai ke bedau nyingkang kaki. Sepi nyum angai ba bukit bukit sigi. Pia ga lebuh ke ngetu merarau utai tak bisi meh magang. Asi meruan agi angat sedia enggau lauk. Ni enda nyamai sida laban sida enda lelak kiruh ngiga utai kedempa. Nya. Nyamai neh kitai ke nya nibuh mai bekal au enda kiruh. Nyau kedua hari sida udah ngejangka menua Bunjal Lemau dia sida rembus ba Sungai Siti. Peda sida sungai nya umas iya pemesai. Nebing sungai nya bisi abi pantap orang. Lalu meruan jalai orang mega. Jalai sila, sida lalu deba ai ujar lebau tu bejalai nyidi jalai orang nya ngili ke sungai. Aa kitai anai ngar kitai. Laban kitai enda nemu. Kada enda bisi menua orang semak tu ditu. Pia mega kitai enda tau enda selalu magang. Mata kitai mesti meri tajam anang selalu merening kaki ti bejalai. Nyin, babas nyin perening kitai ke mua kin ke kiba ke kanan ku beja lemau ngajar bala iya. Nya alai bepun ri nya tadi dia sida iya lalu bejalai belubah-lubah sereta bejimat meh udah ninga jaku beja lemau nya tadi. Makin kili bejalai nya nyau majak tawas. Sida iya penyu datai ba endur orang beramu. Kira ka sepenikau meh ari endur nya tadi dia sida meda langkau orang agi baru endar langkau. Nya alai diperatika sida iya tadi tak sunyi enggau langkau nya. Tang sida bisi meda asap meh tunga ngagai tebing ai pekerangan dia. Langkau nya digaga enda jauh ari Pala Kerangan. Besai langkau nya peda sida iya mungka ulih ka muat meniga puluh iku orang nurih diau dipeda ari jauh nya. Lama sida beratika langkau nya tadi tang lalu nadai ga sida iya bisi meda mensia pansut ari mua langkau nya. Sida iya telalu ngalih ari tebing sungai laban kenang udah sesetengah berantu laban ubat Bunya Lembau nya tadi dia sida perlu ngerijuk sungai nya ke seberai. Ari seberai sida iya pa lalu nyamai agi beratika orang ke diau dalam langkau nya. Laban tempat kalai sida iya bejalai. Endang betapa mua enggau langkau nya tadi nyalai nyamai sida meri nya ke seberai kin ka. Sida aye nemu asap ke rerembun nya da peda sida nya tadi endang ka asap salai orang. Orang nya engka nyau nya begiga doi. Engka ke bisi ke meniga bengka langkau salai orang nya peda sida ba kerangan dia enda jauh ari mua langkau ba tebiang ai nya tadi. Ka pedis-pedis ga sida sebuat ngelalai ke diri. Laban tubuh sida iya bangan mayuh da ti tagi ke bepuloi ku. Nyamai meh sida iya nya tadi nengelam kediri ba sebelah dalam babas dia tadi. Ya, nyelai tusun ti ke empat puluh lima tu nya ngetu ditu gau laban umbas endur aku ngetu nyadi udah tu kita ke ninga ke tampung iya ba tusun ti ke empat puluh enam nyelai sapa kini orang Kampu Langkau. Nyadi sigi nadai orang bukai nya langkau nya orang ka begiga ke orang begiga lalu nama utai ke disalai orang ti anak nemu kitai nyu tusun ke empat puluh enam nya ila baru aku nya madah ka kita au ngalai angka tu dulu mupuk aku.